21 The Chin Time zohtu le ngaitu nan zatin nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawngpang kan theihmi kan rak chim ṭhan rih la. Shan ralkap le ralkap an i kap. RCSS ralkap an hriam ngan he kan tlaih hna tiah SSPP nih an chim. SSPP nih thazaang a thong in an chep tiah RCSS nih an chim. Shan ramkulh Yassong peng ah February niriat zinglei ah SSPP, SSA le RCSS, SSA kar ah kahdohnak fak ngai in a chuak i zanlei pathum hrawng ah hriamngan zeimaw le ralkap tlaih an si tiah SSPP sin in theih a si. RCSS 198 Commander San Ke le minung hleikhat hna cu hriamngan hriamhme tangka he SSPP Brigade 738 kuttang hna nih an tlaih hna tiah SSPP thawngzamhnak ah an langhter. Hi kahdohnak ah SSPP lei nih thazaang a thawng in an chap tiah RCSS SSA nih an chim. SSPP nih pehzulh in hmunthenhnak ah Shan ralkap phu hnih kar Yatsawng peng Cheukuk Taih hmunhma ah kahdohnak pehzulh in a chuak i mipi innlo cheukhat mei in an khang an rawh tiah khuami sin in theih a si. Yatsawng peng Cheukuk Taih hmun hi Shan ramkulh chaklei le thlanglei pehtlaihnak lam cung ah a ummi a si. Hi lam cungah kahdohnak a chuah caah khuakul lengin mipi hna cu an zaam hna tiah theih a si. Mintat a phanmi ralhrang mawtaw hna cu tuzing ah Chauhthu lei ah aa thawh. Chin ramkulh Matupi in January ni kul le nili ah a thawhmi tank pahnih telh in ralhrang mawtaw hna cu February ni riat ah Mintat khuachung ah a lut i tuzing ah Makwe ramthen Chauhthu lei ah a ṭum tiah theih a si. Tupi minṭek karah ni hleiruk chung kahdohnak a chuak. Ralhrang lei in tam ngai an thi. Ralhrang mawṭaw hna cu January thla lai hrawngah Makwe ramṭhen Pakhuku ah thilri hriamngan rak phur in minṭet Matupi lei ah a rak i thawh hnuah atu bantuk in a kir ṭhan hi a si. AA nih ralhrang lei an kah hna i pasarih an thi. Thonghnih kul le hnih February ni hra AA le ralhrang idohnak ah ralhrang lei in Major Min Aung Hlaing, Sergeant Aung Min Aung, Corporal Tan Aung Hlaing le Yim Min Lieutenant Corporal Bah Tin, Private Tin Lin Aung le Aung Aung hna an dihlak fonh pasarih an thi. Rakhine ram ah February nili in idohnak an i ot hi a si. February ni sarih zanlei i tuknak ah rallokap lei major pakhat tal i minung pasarih an thi. February nisarih zanlei ah mawṭaw khua pawng concrete hlei a zawhmi thingphur mawṭaw ralhrang nih an i citmi cu AA nih bom an puah. Ralkap pasarih le mipi pahnih an thi tiin theih a si. Suibu peng ralkap sakhan PDF nih drone in bom voi nga an thlak hnawh hna. Thonghnih kul le hnih February ni hra Sakhan ramṭhen Cebu peng Tilung khua ah a ummi rallokap hna sakhan cu February ni kua ah CNG Cebu, Snakes Eye PDF, Fighter One Cebu PDF le Pah phu hna nih rallokap umnak cu drone in voi nga bom an thlak. Rallokap lei in zeizat an thi timi cu fiang in kan thei rih lo tiin Snake Eyes PDF nih thawng an thanh. Ji-u khua nithum chungah ralhrang lei rianṭuantu zakhat an rian in an chuak. Thonghnih kul le hnih February ni kua, Sakaing ramṭhen Ji-u khua rallokap lei fimcawnnak le i uknak lei a ṭuanmi hna minung zakhat leng cu February ni sarih ni kua, nithum chungah an rian an chuahtak tiin fimcawnnak lei kap rianṭuantu hna nih an chim. CDM a tuahmi si loin rianchuahnak cathenh hnuah rian in kan chuak tiah min langhter duh lomi pakhat nih a chim. Mipi ralkap nih an iap hna hnuah GU-PDF nih ca an thenh lo nain tuthla nihlei nga a hnu bik chia in cachimtu vialte nan rian in chuak dih u ti thawng kan theih caah kan chuak dih hi a si. Kan chuah lo cun an kan thah dih lai. CDM le an cohlang ti lo. Cucaah tihin kan chuak dih. Zeibantuk cozah hmanh kai seh kan ṭuan ti lai lo ti khi si ko tiah an chim fawn. Ji-u ah khuabawi lei i uknak sawmruk le pasarih a um nain an zapi tingal chan in an chuak. Fimcawnnak lei ah thongkhat le zathum le sawmriat sawmkua fai an um nain CDM an tuah ngawt tiin theih a si. GUPDF nih tangka thap in celhmi le ralhrang chuak thilri biatak tein an khap zong theih a si. February ni riat ah ralhrang thawngzamhtu a simi an timi hna pali an thah fawn hna. GU khua ah ralkap pawl an i chok len nain GU ṭanh selan hman lo dingin PDF nih an rak thanh cang.